אה וואו שיט אה ס'שטימט וואס מ'האט געזאגט וואו וואס איז דאס איי דאנט בעליוו איט קוק אן די חק אוה מיי גאש שמחת פורים וואו שמחת פורים געב א קוק וואס גייט פאר דא פששש א לעדערנע חק אוה מיי גאש אימאשענעל אין פורים וואו לחיים לחיים. דאס איז הערליך, טענק יו ווערי מאטש בחורים!
געב א קוק דא, קעניינע הארא, wow, שכוח בחורים! כ'קען שוין נישט אריין קוקן אין דעם חק יעצט, האלא? האו אר יו פילינג טודעי?

ס'איז פורים צופרי! wow דאס איז מורא'דיג! שכוח קעבע קי דאס איז די בעסט סורפרייז! איך דארף מיר געהעריג אריינלייגן דאס דארטן פאר די מוסדות מ'זאל זען וואס גייט שטייט דא. אה שטייט חוק ולא יעבור! ס'איז אריינגעלייגט דא חוק ולא יעבור. די דרייווער פון די מאביל איז זייער אפגרעיט. יא wow שכוח! דא. וואו! ריגל ארעינדזשמענטס! שכוח פאר ריגל ארעינדזשמענטס! דאס איז א ביוטיפול זאך! ריגל אטענשאן שדכנים! ריגל ארעינדזשמענטס איז טאקע ריגל! זיי ארעינדזשען זאכן הערליך שיין! אזאנס איז נאכנישט געווען מהיות מהיות די שיעור! ביי די וועי שוין זעקס יאר וואס מ'לערנט פאר דא, כ'האב נאך אזאנס אזא שיינע זאך, אזא ביוטיפול זאך! אפרישיעט איט! טענק יו סאו מאטש! אקעי לאמיר אריינקריכן אינעם שיעור היינט. די היינטיגע שיעור איז געספאנסערד, נו, ווער? קודם כל, געספאנסערד דורך העריטעדזש, יא, העריטעדזש זילבער, יעדן שבת, פון יום כיפור אן, יעדן שבת שמעק איך די טאביק, ווייל נישט נאר די טאביק איז גוט, די פישקע איז אויך מורא'דיג, העריטעדזש וויל וועלכע חזן מין אויסוואל, ווי יעדער איינער ווייסט און מ'זעט דאך זייערע קאמפיינס איבעראל, פאריאר און ארום, ס'קומט יעצט פסח, ס'קומט יעצט סוכות, דער עולם זאל זיך אריין טאן אין דארטן און זען וואס נאר קען מען אלץ האבן דארטן, אלעס איז דא, זיי האבן פאר יעדן איינעם וואס מ'דארף עפעס האבן זילבער איז דא. ביי די וועי די העריטעדזש, ביי די וועי ווער ס'האט נישט חלילה וחס די אלע כלים אויף וואטסעפפ קען אריין טעקסטן עיט פאר פייוו טרי פאר סעווען וואן וואן וואן וואן אלעס איינס נאר וואן וואן וואן וואן און האב באקומען אלע אפדעיטס, איך באקום אפדעיטס, מען קען באקומען נאך וואטס א וואך אפ אויף סעווען סעווען פאר עיט פאר סיקס עיט אדער קען מען שיקן אן אינפא עט העריטעדזש סילווער דאט קאם, זיי האבן אזא ריזיגע אויסוואל און אזא מער עקסייטינג מצב דארטן אז דער עולם האט הנאה האבן צו זען פשוט די אלע אויסטרעפן וואס זיי האבן וואס מען קען אלס מאכן מיט זילבער דארטן רחמנא לצלן קוק אן די די איך האב עס נישט דא אויף מיר אבער זיי האבן אזעלכע סיגאר האלטערס מיט ציגארעטלעך האלטערס וכו' וכו' ממש די ס'קוקט אויס אלעס אזוי ווי ס'איז אזעלכע אויפגעמאכטע זאכן מען קען נישט גלייבן אז ס'איז עכט. און זיי עפענען א נייע געשעפט יעצט אין ווילימסבורג אין די דאבעליו מאל, סאו די אלע ווילימסבורגע אידן וואס קענען דארטן אריין גיין לכתחילה אריבער גיין דארטן אריין גיין זאגן, כ'ווייס כ'האב עס געזען אין חק צו טון א גרויסע טובה פאר מיך און סיי פאר דעם פארשפרייטן חק פארוואס? ווייל אזוי דער וואלווי מענדלעוויטש פון העריטעדזש זאגט מיך יואלי איך האלט מיט דיין חק, אלע מענטשן וואס איך קען האלטן מיט דיין חק, איך וויל זיין א חלק אין דעם חק און איך וויל אויכעט אז ס'זאל זיין אז אהן אהן און אהן אהן האסט רעדן וועגן העריטעדזש זאג איך איך רעדן וועגן העריטעדזש האב איך רעדט יעצט צו אלע אידן וואס הערן צו חק, גייט צו העריטעדזש און זאגט זיי אז איר האט עס געהערט דארטן וועגן די עבודה, קוקט זיך אום די זילבער זאכן דארטן, און דעמאלטס וועט ער זאגן יואלי ווייסטו, איך זעה אז דיין רעדן פון דיין ביים חק לישראל רעדן וועגן דעם דעם זילבער איז נאך סאך מער ווי אלע כזבי מאגאזינען פון איבעראל, ממילא העט מען שטיצן די עיקר דעם חק, אזוי זאל זיין ולא יעבור, און מ'האט קענען ווייטער אנגיין לחיים לחיים. פורים גוט פורים גוט פורים גוט פורים גוט פורים. ווי אויך איז היינט געספאנסערט ביי YML לעדער, זיי האבן געמאכט די חק, די לעדערנע חק, wow YML לעדער, וויאזוי הייסט עס וויאזוי קומט מען אן דארטן YML לעדער דאט קאם? דער כינוס, מיט אריינלייגן דא אויף דעם YML לעדער איז א לעגענד, הערליכע זאכן, כ'האב נאך קיינמאל נישט געזען אזא שיינע לעדער און חק, סאו כה לחי ואשר להם, דאס איז מיין קאפי היינט? סיריעסלי? גרעיפ דזשוס? אקעי לאמיר גיין דערפאר. גוט פירעם! גוט פירעם! גוט פירעם! גוט פירעם! מען גייט יעצט פארלערנען דא דעם דעם דעם חק, אונז דארפן וויסן אז מען קען זיך אויסוואשן די הענט און די פיס, די הארץ און די נשמה. סאו ס'איז הערליך, איך ווייס נישט צו מ'האט באמערקט אז די חק, יעדע חק איז באזונדער ארומגענומען מיט לעדער, דער YML הייסט יידל, און ער איז א א לעדער ווייסער שוין פאר איבער צוואנציג יאר, ער קען זיך אויס פונקטליך מיט לעדער, עטס קענטס קויפן הערליכע מתנות סידורים חומשים מחזורים מיט מיט זוהר'ס פאר ענקערע משפחות, ארומגענומען מיט לעדער, חלה דעקלעך, תפילין בייטלעך, טפו, וואס די קענסט אויף ראכטן מען קען רעפן מיט לעדער, איז ער א פראפעשענעל, איטס אלל אבאוט די לעדער, לעדערלעך, לעבעדיג, לעדערלעך, אה גוט פורים! גוט פורים! גוט פורים! שכוח פאר דעם אלעם, גייט עטס אריינקריכן יעצט דא אין פורים גייען מיר יעצט לערנען דעם חומש דא, און דינסטאג פרשת כי תשא, וואס איז אויך פורים תשפ ו. און פארשטייט זיך אז אפילו עס איז פורים איז דאך היינט וואס? דעי טרי. סאו איז היינט געספאנסערד אויך דורך אלי באש, אפילו פורים פארגעסט מען נישט פון אים. הוריי, דו זעסט דאך אז מען שטייט דא יעצט און מען דערמאנט מען די תרי רבות אז שיקטס אריין צו אלי בעש א גוטן פירעם. גוט פירעם! גוט פירעם! גוט פירעם! פולען דא שנעל וואס עס שטייט פון די הייליגע פון די הייליגע חתם סופר לגבי לערנען בין מגילה למגילה. הערטס אויך גוט צו וואס שטייט דא, כ'על עס אריינלייגן אויכעט. הבטחה, לכל הלומד בין מגילה למגילה. צו א חידוש גדול ווערט געברענגט פון די הייליגע חתם סופר וואס האבן מקבל געווען פון זיין הייליגן רעבן אין דעם לשון, ס'ווערט געברענגט אין דרשות ואגדות חתם סופר עמוד רש מ ה, קבלתי מרבה הרב מורינו רבי מענדעלע לילג זצל שהיה רב וואס איז געווען רב בבית המדרש דקהילה הקדושה אין פראנקפורט דעם מיין שקיבל וואס האט מקבל געווען פון הגאון בעל שב יעקב שכולו עוסק בתורה דער וואס לערנט תורה אין פורים ביי מגילה דלילה די מגילה ליומא פון צופרי ונאכטיגע מגילה אינדערפרי די מגילה מובטח לו איז איז עס גאראנטירט פאר אים, שיהיה בן עולם הבא איז ער בן עולם הבא, כך קיבלתי סתם, בטעמא לא ידענא, איך ווייס נישט וואס דאס איז וועגן א חוק בלי טעם, ביי אונז איז דאס גענוג גוט אז דער הייליגער חתם סופר האט אזוי געזאגט, זאלט איר וויסן אז ווער ס'לערנט יעצט דא איז מובטח לו שיהיה בן עולם הבא. גיט פירעם! גיט פירעם! גיט פירעם! ורחצ י, מען זאל זיך וואשן ידיים רגליים זיינע הענט און זייערע פיס ולא ימיסין אזוי זאל זיי נישט שטארבן, ועושה להם ס'זאל זיין פאר זיי וואס? חק עולם! אן אייביגע חק! לויף פאר אים און לזרעו פאר זיינע קינדער לדורות פאר זייערע דורות. ויקדשו ידיים ורגליים ולא ימיסין תהא עליון כיום אלן ל ע לבניו לדוריים. וידבר ה' אל משה לאמור, דער אייבישטער האט גערעדט צו משה אזוי צו זאגן, מיך איינער א איד פון פון א איד א חשוב'ע איד פון קרית יואל האט מיך אריינגערופן האט א ספר פאר מיך, און ער האט מיך געגעבן א ספר און איך האב ברענגען דא די ספר, זייער א שיינע ספר, ס'הייסט, הייסט רבי נחום שווארץ, הרב הגאון רבי נחום שווארץ, און ער שרייבט אריין דארטן זייערע שיינע זאכן, רמזים מיט שיינע זאכן, האט ער מיך געזאגט א שיינע רמז, אז ווען מ'זאגט וידבר שם משה ליימער, וואס קומט אויף? ויואל משה, פארוואס? ווייל די ווארט וידבר השם אל ליימער איז יואל, און משה איז משה, ויואל משה, סאו מיר וויסן אז תורת משה איז אמת ותורת משה איז אמת, וידבר שם משה ליימער האט אויך צוגעזאגט מלאך שם משה ליימער, ואטו און דו, קח לך און נעם פאר דיר בשמים.

גיט פּורים! גיט פּורים! גיט פּורים! ויאמר אליהו, און אליהו האט געזאגט לכל העם פאר די גאנצע פאלק, ער זאגט אונז אלע, ער זאגט אונז יעצט, ער רעדט צו אונז אלע, אליהו הנביא רעדט שוין צו אונז, ושי אלי, קום צו צו מיך, וויאזוי זאגט ער אלי? אלי איז נישט שטיי וואס, איי לאוו יו. ווייסט דערפון? אליי, זאגט ער, איך וויל ענק, איך קום מיט ליבשאפט אל יאנאווי, ענק נישט געקומען אזי געבן שטראף רייד און אזוי אנשרייען, זיי זענען אלע כאטשיג זיי זענען געווען עובדי הבעל, זאגט ער, קערשי אליי, קום צו נענטער צו מיך, וויאזוי האט ער זיי מקרב געווען? דורך זאגן קום צער נענטער צו מיך, ויקשו כולם איי לאוו, און אלע זענען צוריק געקומען, זיי האבן צוריק געענטפערט איי לאוו יו טו, זיי האבן צוריק געענטפערט מיט אזא מין ליבשאפט, זיי זענען צוריק געקומען צו אים וירפא און זיי האבן. ראפיי טאטשט און האט נאכמער אויפגעבויט עס מוז דאך וויאזוי בויט מען צוריק אויף דורך הילינג, ראפיי איז אויכעט הילינג, ער איז צוריק געגאנגען מיט א אויסגעהיילט צוריק, ווען ראפיי איז מזבח השם מהרס ד וואס איז שוין געווארן ביי שאול המלך האט מען געבויט א מזבח און עס איז געווארן צושטערט וואס אז די מלכי ישראל האבן עס צושטערט און מען האט געהייסן יעצט טערע קידוש קומט מיט ליבשאפט לאמיר עס צוריק אויפבויען ויאמר אליהו לכל עמו וואס קריבי לבושי קריבי כל עמו לבושי ובנו יעשט מטבח את השם דהוה מפגר. זאגט דער פסוק ווייטער ויקח אל יבין, אליהו האט גענומען שתים עשרה אבנים, צוועלף שטיינער צו געבן פאר יעדן זיין אטענשאן, זאגן אלע פון ענקערע צוועלף שבטים יעדער איינער באקומט זיין שטיין, זיין דרך השם, צו מען אלעס ברענגן כמספר שבטי בני יעקב, אזוי ווי די מספר, די נומבער פון די שבטים פון די קינדער פון יעקב, אשר הוי דבר השם אליו לאמור. וואס דער דבר השם איז געווען אויף אים, ליימער אויס צו זאגן ישראל יהיה שמך, ישראל וועט זיין דיין נאמען, מיינט מען צו זאגן אלע פון די בני ישראל, ווען מען רופט איינעם בני ישראל, דאס איז פון די ישראל יהיה שמך, וואס דער מלאך האט געזאגט דעמאלטס פאר יעקב אבינו אין בית אל. ונסיב אל יהיו תרתו עשרה אבני ולמנין שבטו בני יעקב, די הוה פסגא מאת ה' אמר למימר ישראל יהי' שמך, ויבנה את האבנים, און ער געבויט דעם שטיינער צוריק, מזבח א מזבח בשם השם, נישט בקן בעל, נאר אלעס בשם השם, לשם עצרת מצוה, מ'האט געבויט דעם מזבח לשם השם, ויעש תעלו, און ער האט געמאכט א תעלו איז אזא מין אזא מין פאל, וואס מ'האט געמאכט אזא כבאית, אזוי ווי הויז אויף סיים, צוויי סו זרע סביב למזבח. וואס מיינט צו זאגן עס איז געווען מ'קען איינזייען דער צוויי סו טפיה, הונדערט איילן לאנג, הונדערט פופציג, און פופציג איילן ברייט, ארום דעם מזבח אזוי ווי א פאל, די גרויס איז געווען אזוי ווי די הויף פון משכן. ונאו יעש אבניהו מטבחו בשמו די השם ואבד מזיקותו כבין סאו און זרעו איז חוי שכור למטבחו ויערך את סאו עצם מען האט אנגעראכטן די שטיין די ביינער די האלצער וינתח את הפאר און מען האט צושניטן דעם אקס

אז ס'זאל זיין מער און מער מעדזשיקל אין דעם ווייל ס'איז אלעס דורך וואג וואסער און פייער גייט אראפקומען אויף דעם, ויאמר ער האט געזאגט שני נאכאמאל, שני מיינט זאגן שניי צוויי מאל, ויהי שני זיי האבן עס געמאכט צוויי מאל, ויאמר שלישי מאך עס דריי מאל, והשלישי זיי האבן עס געמאכט דריי מאל, ס'איז געווארן דורך געוואג און געגאסן וואסער, ואמר מלא ארבעה קדין מים פיר קאדן מיט וואסער, פיר קריגלעך וואסער.

אוי גיט פירעם גיט פירעם גיט פירעם יעצט גייט מען אריין אין משלי אויף די הייליגע שלמה המלך זאגט אין משלי דא אין כתובים כתובים איז דאך אויך מגילת אסתר גיט זיך אריין אין בחינה פון כתובים סאו לאמיר עס ליינען מער אין א מגילה נוסח. רבים יכלי פני נדב וכלו ראיה להשמעתן, וואס מיינט צו זאגן אז אלע מענטשן קומען בעטן ביי גוטהארציגע צו זען א גאנצן טאג היינט מענטשן וואס האבן געלט יעדער קומט זיך בעטן מען בעט און מען בעט אלעס בעט מען ווייל אזוי די אייבערשטער געבן מען זאל האבן השפעות טובות און עס זאל גיין און משפיע זיין פון אנדערע ממילא ווען איינס האט געלט האט עס נישט קיין מורא צו געבן ווייל עטס האט צו נאר א שפע ווייל ענק באקומט מען נאך אזוי באקומט ער עס אז ער זאל עס קענען דורך גיין פאר יעדן איינעם ווי ער זאל באקומען וכל הראיה און אלע זענען פריינט לאיש מתן פאר א מענטש וואס געבט ער זאל מערקן איינער וואס געבט נישט קיינער נישט צו צו רעדן מיט דיר ווייל דו געבסט נישט האסטו נישט געעפנט די צינור במילא קיינער נישט אינטערעסירט דיך צו פרעגן און אויב מען לויפט דיך נאך זאלסטו דיך פריין זאלסטו וויסן אז דו האסט אלע כוחות פון השפעות זאלסט אויך געבן ברכות, און זאלסט ווינטשן פאר יעדן איינעם, ווייל ס'איז נישט נאר קעש, ס'איז נישט נאר די בענדזשעמינס, עס אלעס נאר א וועג וויאזוי מען קען דיך ווייזן וואס דו האסט אין דיר, כל אחי רש שנאי, די אלע מענטשן וואס זענען ארעם, וואס זיי געבן נישט גארנישט, האט מען זיי פיינט, אף כי מרעי רחוקים ממני, אפילו זיינע גוטע פריינד וואס זענען געווענליך. מארגן דארף זיין א פריינד, דערווייטערן זיך פון אים אויך, מרדכי פאר מהרם לא היימו, ער יאגט נאך צו רעדן ווערטער, אבער קיינער הערט אים נישט צו, פארוואס? אז א מענטש וואס געבט נישט ווייזט ער איז נישט קיין גיבער, ער איז נישט קיין געבער, ער האקט צו די צינורות, ער מאכט צו די טשענעלס, ער פארשליסט די סינק פון שפע, ממילא יעדער איינער'ס נשמות פילט עס, און זיי ווילן מיט אים נישט גארנישט רעדן, קונה לאי ואוהב נפשו, ווער ס'קויפט זיך איין א גוטע הארץ, ווער האט ליב זיין זעהל, ער האט ליב זיין נשמה, איינער וואס האט א גוט הארץ מיינט צו זאגן אז ער וויל זיין נשמה זאל זיין גוט, ממילא ער פיטערט זיין נשמה מיט זיין גוט הארץ, שומר טבינו למצוא טוב, ווער עס היט זיין פארשטאנד נישט צו פארגעסן צו עס גיין מבין דבר מתוך דבר, וואס געשענט איז דורך דעם געפינט ער נאר גוטס, וואס ער טוט געפינט ער נאר גוטע זאכן, עד שיכורים לא ינוקה, ער געדענקט די זאכן א מענטש בארעדט א צווייטן און ער זאגט שקר פאלש אויף א צווייטן, דאס ווערט נישט ריין, ופי הכזבים יאיר ואיד, און דער וואס רעדט פאלשקייט וועט פארלוירן גיין, פרעגט שוין די רבי'ן יונה וואס עפעס זאגסטו עס נאכאמאל, מען האט עס שוין געזאגט פאריגעס מאל, א קשיא אויף א מעשה, מען האט שוין געטרינקען, קען מען עס איבערזאגן נאכאמאל, אבער די הייליגע רבי'ן יונה זאגט עס אזוי שטארק, א דאפלטע שטערקער, זאג עס איבער נאכאמאל, איי שיכורים לא ינוקא, איך דענק שטייער ווייט פון שקר,

אוי, עס איז נישט פאסיג אז א קנעכט זאל הערשן אויף הארן, וואס מיינט צו זאגן דאס אזוי, די הייליגע צדיקים אז די יצר הרע איז א קנעכט, און די יצר הרע קומט ער דא רעדן צו דיר דא, צו פאסן די יצר הרע זאל זיין די האר אויף די יצר טוב, מאך די יצר טוב זאל זיין דיין האר, העט ער נישט ארבעטן די יצר הרע פאר דיך, פארשטייסט? אז די הייסט די יצר טוב איז באס.

דער אייבערשטער האט אונז גענומען פאר א כסדר מיט אונז, דער אייבערשטער זאגט פאר אונז, אונז זעמיר דיינס, אונז זעמיר דיינס, איך בין דיינס אני לדודי ודודי לי, זאגט די הייליגע משנה אזוי, אונז גיימיר דורכגיין נײַן משנות יעצט, אויס איז נשמה, ס'איז א גרויסע ענין, יא, שי', נו, גיי שוין, נו, זאגט די הייליגע משנה, אטענשאן שדכנים, אונז זעמיר געזונטע מענטשן דא, זאגט די משנה אזוי, משנה א', אף על פי שאמרי בסי' לגובה מסיים ואמון אמונה, אמון אמונה, פארוואס הייסט אמון אמונה ואל אמונה, נאר אמונה, עס איז גוט צו געדענקן ווען א מענטש גייט און ער, וויאזוי טוען זיי אז עס בלייבט פאר אייביג? מען קוועטשט אריין די אויערן אזוי אז מען קען קוים הערן. זאגט די משנה, ואף על פי שאמרי כאטשיג די חכמים האבן געזאגט אז על בסי' לגובה מסיים, ווען מען שרייבט די כסובה שרייבט מען אריין א צוויי הונדערט אמות, ואלמנה און די אלמנה איז שוין ווי חתן מיד, זי איז נאר גובה מנה, אלא מנה, על מנה, נאר א מנה. אם רוצה, אויב ער וויל, ער איז א גרויסע ריטש מען, איז א ביג מען און נאך אלעם, איין מנה, נאו! להוסיף, ער וויל צולייגן נאך געלט, אפילו מאה מנה, קען ער צושרייבן הונדערט מנה יוצא זאל ער צולייגן, די הערץ גייט פאר, א מענטש געבט בעט איך געלט, בעצם וואלסט אים געקענט געבן נאר פינף ווייל אזוי שטייט אין די OJC, ניין קענסט אים געבן א גאנצע בוקלע, נס ערמלא נס געשא, ביי מנין ער יעצט מיין מנין, גובה איז הק'. און עס קומט טאקע אזא מצב ווען ער איז געווארן אן ארמעלע, געווארן אן אלמנה אדער גע'גרש'ן, דעמאלטס דארף מען גובר זיין, קען מען מארן די גאנצע זאך, מען קען נישט זאגן דעמאלטס, נא, לכתחילה קומט דאך דא נאר אן אלמנה. אטשולדיגטס מיר רעבע, האסט געשריבן מיין מיינוג? קעש! רבי אלעזר בן עזריה אומר, נא נא נא נא נא, מן הנסיון גובר'ס הכל, אבער מן האיירסן, וואס מיינט צו זאגן מען קען מקדש זיין דעמאלטס א נסיון איירסן?

הרי זה בעילת ניס, נו, איז שוין אזא מין אישו וואס מען זאגט, ניע, נו, דארף באצאלן געהעריג ווי א מענטש. זאגט די משנה בית, נותנים לבשורה שניים בזה חודש, מען געבט פאר א מיידל צוועלף חדשים משתבוא הבעל לפרנס את עצמו, וואס הייסט, ווען מען געבט צייט פאר א בשורה נאכדעם וואס די מאן האט איר מקדש געווען מיט די תנאים, צוועלף חדשים צו פרעפערן,

אה, דאס מען רעכנט כולל פארן הימל.
יא.
און לאלמנה שלושים יום, פאר אלמנה, וויבאלד זי איז שוין פרעפעירד, זי האט אלע קליידער שוין, וואס מאכסטו משוגע יעצט? געב מיר דרייסיג טעג, האלא, נו, יאג דיך צו. דער רמב ם זאגט אז אויך די חתן וואס גייט חתונה מיט א אלמנה באקומט נאר דרייסיג טעג. הגיע הזמן, אויב ס'איז קומענדע צייט, ביי פרעסידער רעדט מען פון צוועלף חדשים, ביי אלמנה נאר דרייסיג, ולא ניסין, די מאן האט נאך אלץ נישט חתונה געהאט, אוכלת משלו, עסט ער פון זיינס, ואוכלת מזו תרומה, און זי מעג שוין עסן די תרומה. רב טרפון אינו אוסר להקל תרומה. רבי עקיבא אינו מחצי חילן און מחצי תרומה, מ'געט א האלב חילן האלב תרומה, אבער ווען זי טמא זאל זי נישט געבן יא. משנה ג', היבם אינו מאכל בתרומה, אסור שישה חדשים מבני הבעל ושישה חדשים מבני היבם, אפילו כלא מבני הבעל, קצר יום אחד מבני היבם או כלא מבני היבם, חסר יום אחד מבני הבעל, אינו יחיד בתרומה. זי משנה ראשונה, בעז ה שלח ריינה אמרי, אינו אישה יחידה בתרומה עד שתקרא תחיבה. וואס האט ער געזאגט יעצט? וואס כ'האב נישט פארשטאנען וואס האט גערעדט יעצט. קוקן אריין אין די טאש וועסטו פארשטיין. זאגט די משנה ד', המקדיש מעשר לאשתו, טאמער איינער מקדיש, ער זאגט אז עס זאל זיין הקדש, קיינער טאר נישט נוצן וואס נאר די בית המקדש, מעשר לאשתו, די פארדינסטן פון זיין ווייב'ס האנט ארבעט, הרי זה אויז מעג זי ארבעטן ואוכלת און עסן פון די פארדינסט. א מוסר וואס האט מקדש די איבריגע זאכן, רבי ר' אומר הקדש הייסט הקדש, רבי יוחנן סנדלר אומר חילון, משנה היי, איילי מלאכת שאישה עושה לבעלה, דאס זענען פיר, זענען זיבן זאכן וואס די פרוי מוז טון פאר די מאן, רעדי? ס'גוט אז זאלסט וויסן דאס. תכענות, זי מוז מאלן, נישט מאלן מיט א מיט ארט, אבער מ'דארף רעדן וועגן די ארט טאקע, מ'האט געמאכט דא א נייע ארט, מ'האט ארויף לייגן דא פאר די ארט?

ני, מצות המיטלט מאכן. איך מיין ווייל די מענער ווען זיי קאכן דארף מען זיי נאכדעם וואשן. דארף מען וואשן. פרויען זיי זיי וואשן. זיי וואשן זיי קאכן אלעס איז קלין. עקזעקטלי ווען זיי ווען א פרוי. אטענשאן שדכנים. אטענשאן שדכנים זאל מען וויסן אז איז נארמאל ווען מענער קאכן דרייט זיך איבער די גאנצע קיטשען זיי מוזן נאך קלינען נאכדעם נאכאמאל א גאנצע שפאשע ווען פרויען קלינען קאכן קלינען זיי בדעה עשה באט באט דעי אין אונזערע בית ישיבה איז אלעס קלין. ועושה בצמר, און זיי מאכן אויך מיט וואל, א כניסה לשפחה אחת, און זיי האבן געברענגט איין שפחה'לע, עפעס א איזעי, א גוי'טע, זאל קעיר נעמענם, לא יתכן עס דארף זיך נישט שמוען, ולא יופי זיי דארפן נישט באקן, ולא יכבד זיי דארפן נישט וואשן, דאס איז מיסיס, מיסיס פליז, טראבאכא, מיסיס שמאטע, מיסיס לאוואנדאריא, און. די מאמע זאגט אזוי רייך מיסיס שמאטע? ניין, זי איז געווען א פוילישע, זי האט געזאגט פשט ני בש בוש אסתר אתקסף בוש יעטשקא איינעם א בעשעלעס ואיינעם א ניק שתיים האבן געברענגט צוויי גויטעס דארף מען שוין נישט באקן קאכן ואיינעם א ניקס א בראן מען נישט קלינען דאס קינד שלש האבן געברענגט דריי חברה איינעם א צייט סאמיט דארף מען שוין נישט מאכן די בעט פאר אים ואיינעם עס בצער מען דארף שוין נישט שפינען מיט קיין וואל ארבע האסט געברענגט פיר גויטעס יושבת בקאטעדרע קענסט זיך אראפזעצן אויף די פאטעל אדער קאטעדרע ווייסט וואס קויפן פאר די ווייב א מתנה קויף איר א קאטעדרע. וואס מיינט פיר גודות? רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו מאה שבחות, אפילו עס געברענגט הונדערט שבחות, כופר לעשות בה צמר, דארף מען נאך אלץ טון, זאלסט נאך אלץ טון קראשעאינג, זאלסט נאך אלץ טון, ווי הייסט עס נאר? ניטינג. וכו' וכו' פארוואס? שהבטלה מביאית לידי הזימה, גיין בטל איז נישט גוט פאר קיינעם נישט. רבי שמעון גלילי אומר אף המדרת אישים לעשות מלאכה, אפילו האט אים איינער האט געמאכט א נדר, זיין ווייב טאר נישט מאכן קיין מלאכה, יוצא וידנק סבותא, שבתרם ודאי איז שוין מערסט. בעיסיקלי צו זיין גיין בטל איז די ערגסטע זאך, נישט דא קיין ענד. בא משנה וו. המלר איז אישתו מתשמין המיתה, א מענטש זאגט איך מאך א נדר, איך זאג דיר איך שווער, אויף וואס? ער מאכט שוין מלר. ביי שומרים, שטייער שבועות אז עס קען עקספייערן ביז צוויי וואכן, נישט דא קיין מעשה'ס דא. יומען ביאינגס, יענע יומען ביאינגס, גוד פיפל דעזערוו גוד פיפל. ביי סילא אומרים, שבת אחד, איין וואך איז גענוג. התלמידים יוצאין תלמוד תורה שלא ברשות, א תלמיד פון א רבי וויל גיין צום רעבען אויף שבת, שבת שקלים, און פרעגט נישט די ווייב, און לאט איבער דאס ווייב, עד שלושים, נאך שלושים יום, נאך שלושים יום, האט זיך עקספ, מוז ער, מוז ער, ביי ביי. און דאס איז, יא, יא, יא. עס טייטש אזוי, דרייסט, מוז אהיים קומען, נאך דרייסיג טעג מוז אהיים קומען. די גמרא, די גמרא זאגט אז די חכמים קריגן זיך אויף דעם, לויט זיי מעג די תלמידים אוועקפארן פון די היים צו לערנען אפילו פאר צוויי אדער דריי יאר. זאג נישט פאר קיינעם. אפי' אלע ארבעטערס, שבת אחד האלטן אז ס'איז איין וואך, דעטס איט. פאר די ארבעטערס איז נאר איין וואך, דו גייסט פאר ביזנעס פאר איין וואך. העונה ואמירה בתורה, די די די די עונה וואס שטייט אין די תורה גייט אזוי, הטיילון, די מענטשן וואס גייען ליידיגן טו גארנישט שפאצירנדיגע מענטשן בכל יום מוזן יעדן טאג אהיים קומען און טון זייער עבודה. אפי' אלעם די ארבעטער וואס ארבעטן אין די זעלבע שטוב ווי זיי וואוינען, שטייען בשבת צוויי מאל א וואך מוזן זיי זיין פאר די ווייב דארטן. החמורים די אייזל טרייבער.

געבן אראפ אין מנה פון איד, וכן המוריד על אשתו, ווען איז מוריד און א ווייב מוסיפין לה לייגט מען צו א כסבוסר שלשה דינים בשבת רביעי דאמר שלשת הרפיקים, משנכ ח א משרה את אשתו איינער געבט צו עסן זיין ווייב על ידי שרש דורך א דריטע מענטש ס'הייסט אז ער הייסט זי זאל געבן אויף זיין חשבון, לא יפחת לה זאל נישט געבן ווייניגער משני כפים חיתן אויב ארבעה כפים שעורים, אמר רבי יוסף לה פסק שעורים אלא רבי שמואל שהיה סמוך לעדן געוואוינט לעבן די שטאט פון עדן דארט איז נישט געוואקסן אזוי שטארק ווי דעם, ונותן לה חצי כף קטניות וחצי לג שמן וכף גרוגרות או אמונה דביילם, די מיילע א פסק לעמוס און פייער איז מוקם מאכן, בנוסף צו א מיטעל דארף ער געבן א בעט, מאפייט צו אויסשפרייט און סאטש א לאלעך, און מחצלת און אזא בלענקעט, בנוסף א קיפל לראש און א קישן פאר איר קאפ, אדער א טיכל, טיכל פאר איר קאפ, וחגוי למסנהו און א שירצל א גארטל פאר, און מנעולים און שיך מבעוד למועד יעדע יום טוב, סטאטש יעדע צווייטן יום טוב, פסח שביעי סוכות דארף מען קויפן נייע שיך פאר די ווייב, עטס הערטס? איך ווייס נישט היינטיגע צייטן איז קאסט עס מער די גאנצע כסדר פון אמאליגע צייטן אבער אזעלכע ווי כלים און די כלים און די קליידער שכ חמש מאות זייט וואס ס'ווערט פופציג זייט משנה לשנה יעדעס יאר ואין נושא לא עולה חדשים במועצת חמה די זומער קען מען צוגעבן די אלטע ווייל דעמאלטס איז עס דינער עס איז אויסגעוועטשט שוין ולא שחוק און נישט קיין אויסגעוועטשטע במועצת גשמים וואס דארף מען האבן דאמאלטס ווינטערדיגע אלא נושא לא כלים שכ חמש מאות זייט קליידונג פילט זיך זיס ביי אויס א געשומענע ווינטער טעג איז פעט גוטע ווארעמע קליידער ווי מען סקאסען זיי קען זיך אנטון ביבער לויס סיין און די אפגענוצטעטע חברה במועצת חמה אין די זומערדיגע וואשכוקים של ה די זאלסט נישט זאגן עס איז אפגענוצטע גיי מיר צוריק יעצט איך האב אלעס צוטענה'ן ניין די זאלסט קענסט עס נוצן ווייטער משנה ט לויס של ה דארף מען געבן מאה כסף לצרכו א זילבערנע א זעקסל פון א דינער פאר איר באדערפעניש און ס'איז טאשן געלט. פעטי קעש הייסט עס. והחל את עמהן זי עסט מיט אים די סעודה מליל שבת לליל שבת יעדע שבת פרייטאג צונאכטס זי מיין לה מה כסף לצרכיה ומה סעודי שלה און מה היא עושה לה וואס געבט ער איר משקל חמש סלעים שתי פינף די וואג פון פינף סלעים שתי די לענג פון די סחורה ביהודה און שטאט יהודה שהיא אן עשר סלעים בגליל וואס איז געווען אן אנדערע וואג ווי אין די גליל עומר של עשר סלעים.

כסבס דף סמך ד עמוד ב', בנושאין לא, וועלכע צי לויג שמן, ואי ליין לויג תאנה, שטייט אז מ'רעדט וועגן אויל, איז פונקט אין פורים יעצט, אבער אויף וויין געבט מען נישט אויס ווייב, וואס פשט? ס'איז דאך יום טוב, ס'איז דאך פורים, מ'דארף געבן, נא הושיע, מ'דארף געבן פאר די ווייב וויין, ניין? זאגט די גמרא אזוי, מסייע לרב אלעזר אמר רב אלעזר, אין פוסק אין יין אסור, נא, מ'געבט נישט קיין וויין פאר קיין פרוי, פארוואס נישט?

וואס זיי דארפן, זיי דארפן נישט קיין וויין, מיין אני, וואס איז די וויין, פאר א מאן איז וויין, וואס איז, א מענטש וויל קויפן א מתנה פאר א מאן, וואס קויפט ער, א פיינעם פלאש וויין, ער ברענגט אים א באטל וויין, וואס איז די וויין פאר די ווייב, זאגט די גמרא, מיין אני תכשיטן, דזשולערי, דזשולערי איז, און זיי זענען קלוגער, פארוואס, ווייל אונז טרינקט מען וויין, יעצט געב מיר א געי אזוי, ביז פופצן מינוט איז עס אלט, ס'איז גיין. ביי זיי, וואס איז די וויין? א רינגל, א ברעיסלעט, א טשאוקער, אלע די זאכן, דאס בלייבט אייביג זייערס. סאו במילא זיי האבן א סמארט אינוועסטמענט. אבער וואס איז וויין פאר די ווייב איז תכשיטן. סאו יום טוב, שפאר פירעם איז דאך א מצוה עד דלא ידע. מ'דארף טרינקען וויין עד דלא ידע, מ'דארף אויך געבן דזשולערי פאר די ווייב עד דלא ידע, ווילאנג איך ווייס אפילו נישט דערוועגן. אה, דא ר' שרבידא. האט רבי איד געדרשנט איש כפר גבעריה, געווען א גבער, האט געדרשנט אזוי, ואמר לה איש כפר נפוה חיל, מנין ש איין פסקן יענס לאישה, פון ווי ווייס איך אז מען געבט נישט פאר קיין פרוי וויין, שנאמר ותקום חנה אחרי אכלה בשילה ואחרי שסוי, שסוי ולא שסה, ס'שטייט אז מ'האט געטרינקען נישט זי האט געטרינקען, סאו מייל זעהט מען אז דער עולם האט געטרינקען באט נישט זי, אלא מאתו אכלה ולא אכל, וכן נמי. אייער שול אויך האט דאס אידישע געגעסן, א נאמען מיט לשנה קרובה דבינא קאמרינא, מעגליך מאכן די באגאבא כבשה כבשה, מה הטעם משנה, שמע מינה, שסוי, ולא שסוי איז מהא, מ ה האט געטרינקן, אבער נישט האט חנה געטרינקן, פאר דעם איז א ראיה א פרוי דארף נישט טרינקן. זאגט די גמרא, מייז ווייכעלע פרעגן א קשיא, האט מען געלערנט רגילה, אויב די פרוי איז געוואוינט צו טרינקן וויין נאסן לויב, דארף די מאמע באזארגן מיט וויין אויך, איז דאך שווער, וואס זאגט ער, מען דארף נישט געבן קיין וויין פרוי, ענטפערט די גמרא רגילה שנא, א פרוי וואס איז גוט צוגעוואוינט צו טרינקן, איז יא גוט די זאך זאל טרינקן. טוב רבי חנא בר כהנא בן שמואל, רגילה, א פרוי וואס איז געוואוינט צו טרינקען וויין, נתנו לכוס אחד, געבט מען איר איין כוס וויין צו טרינקען, שאין רגילה, א פרוי וואס איז נישט געוואוינט צו טרינקען וויין, נתנו לשני כוס, געבט מען איר צו טרינקען צוויי כוסות וויין. וואט? וויאזוי פארשטייסטו דאס? מאי קאמר? זאל דאך זיין פארקערט. אמר אביי, האט אביי געזאגט, הכא קאמר, רגילה, מען האט שוין געטרינקען גענוג, זאגט מען עס אזוי, צוויי, אויב נישט גענוג איינס, נאר רגילה, מ'פלעגט מיין ביי אלע שני כוסות, אויב איז זיי צוגעוואוינט א רעגעלער זי טרינקט אייביג יעדע וואך, זאלסטו געבן צוויי כוסות, שלא בפני הבעל, אויב איז מאן נישט דא, דעמאלטס ווילסטו נישט זאל זיי ווערן צולאזט אן קיין מאן דא, ממילא געב א נושא לש שתי כוסות, מעג מען איר געבן איין כוס, איין רגילה בפני הבעל, אלא כוס אחת, ביי א פרוי וואס איז נישט געוואוינט צו טרינקען ביים מאן נאר איין כוס וויין, שלא בפני הבעל, אויב איז די מאן איז נישט דא, אינו נושא לכל עיקר זאל מען איר בכלל נישט געבן קיין וויין, טאמער מען האט געלערנט כוס אחת יפה לאישה, איין כוס וויין פאר א פרוי איז נאך שיין. אקעי. שניים, צוויי כוסות וויין, ניבול אי ווערט שוין אריינגעברענגט צו מיעוט קייט שלושה, אויב מען געט שוין דריי כוסות וויין, טוואיס בפה, ווען ס'איז ממש שוין מנה ביי מן, און ס'איז אן א טוואי בפה, ס'פאסט שוין זיכער נישט. א בעה ב פרוי האט געטרינקן פיר כוסות וויין, אפילו חמור טוואיס בשיק ואינו מקפיד עס, ס'וועט נישט מקפיד זיין אפילו אויב א אייזל מונטער אין מארק זאגט די גמרא אמר רבא לא שני אלא שאין בעל אמו, דאס רעדט נישט אויב די מאן, אויב די מאן איז אין היים, אבער בעל אמו, לעסל און וואסער שאדט נישט, לאז זי טרינקען וויפיל וויין זי וויל, און אלעס איז מסודר. דער בן איש חי פרעגט אבער וואס טוט זיך מיט די ארבעה כוסות, ארבע כוסות ביי פסח, וואס איז די פשט דעמאלטס, האט ער געזאגט אז מען רעדט נאר פון די פיר כוסות איינס נאכן צווייטן, אז מען גאבלט דיין בלע בלע בלע בלע פיר כוסות דעמאלטס איז א פראבלעם, אבער אויב עס איז דא ספעיס אינמיטן, ס'איז שוין מגיד ביז הלחם העני ביז גדולי ישראל, און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער נישט קיין פראבלעם. והוא חנה די בעל אים אהבה, מ'זעט דאך אבער אז חנה געווען מיט די מאן דאך האט זי נישט געטרינקען, אכסניא שנא, אבער ווי הקנה מיט חנה זענען געווען געסט ביי אנדערע מענטשען, איז אנדערש, אמר רב הונא, מנין לך שנאה שאסור בטייפ שמיטה, פון ווי ווייסט מען אז א מאן און זיין ווייב זענען אורחים ביי אנדערע מענטשען טאר מען נישט זיין צוזאמען, שנאמר סוף וישכימו בבוקר וישתחוו לפני השם, וישיבי ויבואו אל ביתו אמר מוסף וידע לקנא את חנה אשתו ויזכרה השם, השתאן, יעצט יא זענען געווען צוריק אין זייער היים האבן זיי געלעבט צוזאמען, מעיקרא לא, אבער פריער וואס זיי זענען געווען אורחים ביי אנדערע מענטשען האבן זיי נישט געלעבט צוזאמען, וועגן דעם טאקע איז דא א מנהג, ביי די וועי, אז וועגן דעם ווען א מענטש און א פרוי קומען איינער אויף שבת זאגט מען, איינער אויף א וואך אויף די אלץ גאסט זאגט מען זיי, שפיר דיך ווי אינדערהיים, פיר דיך אויף ווי אינדערהיים, דער בעל הבית האט געבט רשות, פיר דיך אויף ווי אינדערהיים מיינט צו זאגן אז ער האט שוין רשות אויף אלעם. די בי ס איז רבי יוסף בריידער אב ע אסדר קאמער די רבי נחמיה בריידער רבי יוסף די טאכטער פון רבי יוסף בריידער אב ע.

פסוק לשרוע, פושעים זאלן מיך געבן זיידענע קליידער, אמר לה שרוע למה, וואס דארפסטו מיך זיידענע קליידער? אמר ליה לך ולחברך ולחברירך, איך זאל נישט זיין צוריקגעשטאנען פון מיין פריערדיגע כבוד, איך האב מיך אזוי געפירט. און אויבן אין די משנה שטייט ווי מהות מניקה, אויב די פרוי זייגט קינד מאכט מען איר ווייניגער ארבעטן, און מען איז מוסיף איר שפייז, דורש רב אילא רבה פסחא דבי נשיא, רב אילא רבה האט געדרשנט פון די טיר פונעם נשיא, אף פי שאמרי חז ל חכמים האבן געזאגט איין אדם זיין את בניו ובנות את בנו כבן קטנים, אז א מענטש איז נישט מחיוב צו שפייזן זיינע זין און זיינע טעכטער און זיינע קליין,

פארוואס געבן נאך מער וויין פארוואס שהיין יפה לחלב ס'מאכט נאך בעסער אז ווען מ'זייגט עס זאל זיין בעסערע מילך אימעדזשין א בעבי וואס זייגט מילך וואס וואס איז שטאמט פון וויין עס איז נאך א שטערקערע ענערדזשי גיט פירעם גיט פירעם גיט פירעם יעצט מ'גייט לערנען זוהר דארף מען זיך גיין אין מקווה שנעל און מ'גייט גיין ווייטער.

לערנען זוהר הקדוש פורים צופרי איז א מורא'דיגע זאך דא, סאו וואס שטייט דא? עס שטייט אזוי אז א רויז איז א מורא'דיגע מורא'דיגע בלום, א רויז איז א הערליכע בלום, ס'איינע פון די שענסטע בלומען, אבער וויאזוי וואקסט עס? צווישן דערנער, ס'בליהט הערליך און דו געסט עס פאר א מתנה פאר דיין ווייב ווייל דו ווילסט עקספרעסן דיין לאוו, אבער וואס איז דא די ארום און ארום? דערנער, חוחים, וואס עס שטעכט און ס'איז צופליקט. זאגט ער אזוי, די הייליגע, שטייט אין זוהר הק' שטייט אין זוהר הק' זאגט ער אזוי, אז אין די אין די אין שיר השירים שטייט כי שושנה בני חוחים גר יוסף בני בנות הוי בויע קדשו בריחי למעבד לא ישראל כגוונר לילה אההה דער אייבערשטער האט געוואלט טוהן פאר די אידן אזוי ווי עס שטייט אויבן אלא מהוה שושנה חדה בערה כגוונר לאה אז זאל זיין אזוי ווי אזוי ווי איין ראוז וואס איז אויף די ערד, אזוי ווי ס'איז דא אין א העכערע וועלטען, וואו שושנה די סלקע, און א ראוז וואס גייט ארויף רייכע זיין איר גראך וואו איז בארירער מכל שאר ווערדען, און איז נאך אויסדערוועלט נאך פון אלע אנדערע בלומען די אלמע פון די וועלט, והוה אלא היא די סלקע מיין איך אויך, דאס געשענט נאר טאמער מ'גייט ארויס דורך די אלע דערנע ודו ארכה אז כדו כה יאות און דאס געבט א רייעך אזוי ווי סדארף צו זיין אוי ווייל דא זרע שווין זיגען תאוה שבעים נפש דאס איז געשען דארטן ווען די אידן זענען ארויף געקומען דארטן אריין געגאנגען אין מצרים זענען זיי ארום גענומען דארטן צווישן אלע דערנער דארטן. והוא אלוהים בין החוכים, מען האט זיך אריינגעברענגט דארט צווישן די מצריים וואס זיי ווערן אנגערופן דערנער, הוי ואינן חוכים, און די דערנער, מיד אהבה אינן זיג און טעם, וויבאלד זענען געווען דארטן איינגעפלאנצט סלקע, אנפין וטארפין שליט א, לעלמה, זענען זיי געוואקסן מער און מער, ס'האט זיך געטון א געוואקס אויך דארטן דעמאלטס,

וואס איז געשען מ'האט אויסגעטריקנט אלע דערנער ווי זריקי ושציב לויז חשוקלים, מ'האט זיי אריינגעווארפן אין די ים סוף און מ'האט זיך גארנישט גערעכנט מיט זיי. בשעתו די אוז ל מלקט שושנה דא לן פוקר בראי בכראי, ווען מ'איז געגאנגען און מ'האט קאלעקטעד די די רויז ארויסצוברענגען זיין בני בני בכורי ישראל, בהאי זימנא אין די צייט אוז ל מלכה דער קעניג געקומען גוי כמה חיילין רב רבנים ושליטים דגולים פרישין, אזוי ווי כביכול ווען א קעניג גייט ארויס פאר א וויקטארי וואס געשענט? אלע מלאכים, אלע שרפים, אלע וויאזוי הייסן זיי נאר, די די שרים קומען מיט גרויסע פלעגס, פראמפ פאראבאבאבאראבאבאבאראבאבאם, פראמפ פאראראמפ פאמפ פאמפ פאמפ פאמפ פאמפ פאמפ, פראמפ פאראמפ פאראמפ פאבאם, אזוי די אידישע קינדער ווען ארויסגעגאנגען פון מצרים, ווען מ'איז אדורכגעגאנגען די קריעת ים סוף, איז געווען דעמאלטס אזאלכע פארעידס קיין הימל. אויסגעשטרייט מיט זייערע פאנען, ואפק לבראי בכרה בכמה גבירים, האט ארויסגענומען די בכור מיט אסאך ניסים גלויים, אפענע ניסים, אוי, אוי ניסים ונפלאות, אוי ניסים ונפלאות, אוי וויי ניסים ונפלאות, אוי וויי ניסים ונפלאות, ס'געווען אפענע ניסים וואס די גאנצע וועלט אפילו א שפחה רעה אעשה שפחה בים, וואס חזקאל האבן מיר נישט געזען, ס'געווען אזא מין התגלות וואס האט זיך אפגעטון, ויעש אלי להיכל ה', און מ'האט אים ארויף געבעטן אין זיין היכל די המלך, ווי אז ווי סגר בבית המלכה, און זיי האבן דארט זיך באזעצט אין די אין די בית המלך, כי בנה הבל לגב אביו, חבל לגב אביו, ליידער מ'האט זיך פארזינדיגט. אויך עכלי', האט מען מוסר געזאגט פאר אים, ו ו אלקעלי', און זענען געשלאגן געווארן, און כסדר שטייט, ויחר אף ה' בישראל, ויתן אים ביד ששים, כסרח כמל קדמן און מורי באבי אף כמל בייסי, מ'האט געטון זינד און מ'איז נאר אויפטריבן געווארן פון גלות פון בית ראשון דארטן, מה עבדי ישראל, וואס האבן די אידן געטון, אנשטאטס נעמען די פלאץ די זמן און זאגן ווייסט לאמיר תשובה טון, זענען זיי אריין אין דיפרעשאן, אריינגעפאלן אין דעספעיר און ייאוש און וואס איז געשען? חמי ד האו איז בד ר לבבל זענען געווען געווארן פארשפרייט דארט אין בבל, איז ארב בבא מאיו האבן זיי זיך אויסגעמישט מיט די פעלקער, נשיא ונשים אחראי זיי האבן חתונה געהאט מיט גוישע ווייבער, ולידה בנים און הון זיי האבן געבוירן קינדער מיט זיי, ליידער ליידער, עם כל דא אבער מיט דעם אלעם, אימא קדישא די שכינה הקדושה האב א אפוטרופוס עליי, האט געזאגט די שכינה געזאגט איך בין נאך אלץ מיט זיי איך געהער נישט אויף איך געהער נאך אלץ מיט זיי, ועל דא ועל הכא

אוי, מילא וועלן זיי צוריק קומען קיין ארץ ישראל אליינס אן דעם וואס איך אזוי אויסלייזן, דאס מיינט צו זאגן עס איז נאך נישט געווען קיין משיח ווען עזרא סופר איז ארויפגעגאנגען מיט די אלע אידן זענען געווען אזוי ווי זיי האבן אליינס געמוזט ארויפגיין דארטן, די הואיל וחילול יקרי וויבאלד זיי האבן מחלל געווען מיין כבוד, לויט כזי פאסט נישט די אנא אייזל טעמא איז איך זאל גיין לאפוקעליין זיי אויסצולייזן און למעבערליין ניסים וגבירים ולקבל צו מאכן מיט זיי ניסים ונפלאות אזוי ווי פארדעם, כאטשיג איך בין געגעבן רשות פאר כורש עס זאל בויען אלעס צוריק, וואס איז נישט געווען אזא מין ניסים אזוי ווי ס'וואלט געדארפט צו זיין, טובי אינם בלא סייע דאס חז ל און זענען זיי צוריק געקומען די די צייטן פון עזרת ירושלים בלא סייע נישט אן קיין העלפ דאס חז ל און ס'האט זיך געווען וואס ס'האט געדארפט צו זיין בלא פליאים וניסן אן קיין וואונדערן און קיין ניסים אזוי ווי ס'איז געווען ביציאת מצרים אלא כולו מסתברין נאר אלע זענען נעגעבן פארשפרייט כולו לעם מסכן יעדער געווען ארעם און מיד ותבא להיכל המלכה בכסיפה מ'איז צוריק געקומען צו היכל המלך מיט בזיונות מיט בושה ואימה קדישא ארבע סלונים מיט דעם אלעם איז די אימה קדישא די מאמע וואס הייסט די שכינה הקדושה איז נאך אלץ געווען, האט געהאפט, געהאפט, און געווען ערוב פאר זיי. כ ו יום כיפור לקטן, ביי די צאת פון די צייטן פון דעם מאיר בית שני, האט מען נאכאמאל זיך פארזינדיגט. מה היה וקידשא בריך היא, וואס מיינסטו דער אייבערשטער האט געטון? אפיק להאי ברור כמעט לקטן ומאריך להאי, האט ער ארויסגענומען דאס קענד, דאס קינד נאכאמאל, אזוי ווי פון אנהייב פון זיין היכל. ואם מאי בהדי, אבער דאס מאל האט ער מיטגעברענגט די שכינה הקדושה אריין אין גלות אריין. אמער, זאגט אזוי, די זיין, די מאמע גייט זיין בעיביסיטער אגאנצן צייט, די מאמע גייט מיט גיין אגאנצן צייט מיטן קינד, אין גלות, אמער מכאן ולהבא פון דא ווייטער, אמער, בראך די מאמע מיטן קינד, די שכינה מיט די קינד, יסבלו אין כמה בישין ככה דא וועלן צוזאמען אויף איינמאל ליידן אלע, בכל צער וצער. אוי אוי שיש בישראל עניים עמהם אז די שכינה גייט מיט אויף אלע צער און צרות אדער ווי די כתובים ווי פשע אייכם און ענקער דין שילחה עמכם האט מען די מעמד השכינה אויך מיטגעשיקט ווייל דא כתוב בצר לך ווען ס'וועט זיין צער מצויכו כל הדברים האלה באחרית הימים ביי די אחרית ימים וואס מיינט דאס באחרית הימים נארמאל באחרית ימים מיינט ס'זאגן די לעצטע פון די טעג וואס מיר זאגן דער אייבערשטער זאגט אז ביז די זעקס טויזנט יאר נאר דעמאלטס גיי איך שיקן משיח, מאי באחרית יום, וואס מיינט אחרית ימים? אלא דאהי אימא קדישא דהי אחרית ימים, וואס איז די אחרית הימים? דאס האט מען שוין געלערנט אסאך מאל אז ימים זענען די הייליגע ספירות, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, דאס ווערט אנגערופן ימים, וועגן דעם שטייט שבעת ימים תשבי בסוכות, אז די זיבן אושפיזין, וואס זענען כנגד די זיבן מידות, חסד גבורה תפארת אברהם יצחק יעקב, נצח הוד יסוד מלכות, זיי זיצן אין די סוכות, סאו די זיבן טעג מיינט מען צו זאגן די זיבן ספירות, וועלכע איז די אחרית הימים? מלכות. ואימא סבלי כל מעלות סבלו בגליסה, סאו רעדט מען פון די מידת המלכות, וואס ביז דעמאלטס וועט מען ארויסגעלייזט ווערן, ביז דעמאלטס וועט מען ליידן מיט ארויסגיין פון הגבלות, ואילי יהדרן בתייובתא, טאמער די אידן וועלן תשובה טון, אפילו חד ביש או חד צרה די עוולה ליה, אפילו איין צרה, איין שלעכטיקייט וואס זאל אדורכגיין אויף זיי, אה, איז חשבה ליה כאילו סבא לקרוב וועט מען עס ווערן גערעכנט אזוי ווי זיי האבן געליטן אויף אלעם און זיי האבן ארויסגעלייזט ווערן פון גלות, אזוי ווי ס'איז דא, ס'איז דא, בעתו אחשנו, בעתו מיינט צו זאגן אין זיין צייט, אחשנו מיינט צו זאגן אז ס'וועט נאך וויין שנעלער ווי דעם, ואי לה, ששון קיצא וועט ווערן באהאלטן די ענדע.

אה! די סיבה וואס שטייט דארט שלמה המלך ביחוס איז אזוי, לצמיתות איז לקונה עושה לדורות אויף מיינט צו זאגן אז טאמער איינער וועט נישט ווערן אויסגעלייזט רעדט מען פון א קנעכט דארטן זאל ווערן בלייבט ער פאר אייביג אבער וואס מיינט ביי אייביג? איך מיין ביז יובל די זעלבע זאך דער אייבערשטער קוקט אויך עס איז נישט דא קיין די אייביג מיינט נישט פאר אייביג אייביג עס מיינט נאר צו זאגן אז ביז יובל עס מיינט צו זאגן ווען מען וועט תשובה טון גייט מען ארויס גיין וכל דו בסיעף תתעלמי מעשה אלעס איז געאנגעהאנגען אויף דעם וואס עס שטייט איך עיין בדבר בא עד שיוכח לי כל הנשמות שבגוף, א פלאץ פון גוף, נאכדעם שטייט אין די גמרא אזוי, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, דער הייליגער מכסא לוזי האט אנגעהויבן זיין תורה פלעגט ער זאגן אזוי, דער רמב ם פסק'נט און דער ראב ד קריגט אויך נישט אויף דעם, ווייל געווענליך דער ראב ד פלעגט קריגן אויף דער רמב ם, די רמב ם, די ראבד ע קריגט אויך נישט אויף דעם, אז ס'איז שטייט אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, אז אידן קענען, וועלן אויסגעלייזט ווערן דורך תשובה, ס'מיינט תשובה איז א מורא'דיגע פאוערפול זאך, יעצט ווען מ'האלט דעם פורים יעצט, וואס פורים איז תשובה מאהבה, קימי וקיבלי הידים אידישע קינדער, אונז קען מען די סעקונדע יעצט דא ממש יעדער איינער פאר זיך קען געבן א טו תשובה, ס'איז א ממש א מיינדסעט, ס'איז נישט א זאך מ'דארף יעצט זיך אונטערזעצן פאסטן און מ'האט שוין גאר פאסט נעכטן, יעצט איז מען ביזי דורך שמחה, תשובה דלעדי שמחה, תשובה דלעדי אהבה, מ'זאל זיך אויסוויינען און אויסריידן צום באשעפער, אונז האבן שוין גרייט, ס'האבן שוין אפגעליטן גענוג, מ'זאל שוין זוכה זיין צו די גאולה שלימה! אמן! זאגט דער רמב ם הילכות קרישמע.

די מקום של עבדו באביו נאר שיר גאבד און חימום איז מיינט דאך לכתחילה הלכה, אבער יעצט קען מען זאגן אויך מען האט שוין באגראבן די אמת, מען האט שוין באגראבן די אלע עבירות, מען איז שוין גרייט דא יעצט, אם יכולים העם להסכים ולגמור אפילו פסוק אחד, א יעצט מען קען קומט צוזאמען מיט די כוחות מען וויל קען וועלן זאגן אפילו איין פסוק קרישמע, קודם שגר לשיר ישיר יתחילי, און אנהייבן צו זאגן קרישמע, שירה קען מיינען א שיר עס קען מיינען זיך זינגען, אה ואם בלב לא יזכי לי אלא לנחם את אביי לחיים לחיים.

די בני אדם וואס שטייען אז זיי זעען די פני עברים איינער וואס קען זעהן אין פראנט פטורים מקרישמע זיין און דארפן נישט ליין קרישמע ווען חצונים די וואס זענען אינדרויסן הוי ועיין ראינו סא עברים חייבים בקרישמע דארפן זיי יא לייען קרישמע בכמוהם כל מי שפטור מן הקריאת קרישמע אלע וואס זענען פטור פון לייען קרישמע אם רוצה להחמיר על עצמו לקרא סקורא איינער וואס וויל מחמיר זיין און וויל יא ליינען זאל ער ליינען והשתא דאתא פניהו אליו זיין דעת זאל זיין דארטן גרייט פאר אים אבל אם הוי פטור מקריאות מוביל אינו רשאי לקרוא את אות יז ו טאמער קען ער נישט לייען קרישמע ווייל עס צומישט אינגאנצן און איז נישט דא געהעריג און ווען ס'ליינט נישט ווייל דו ביסט אזוי נאנט צום אייבערשטן יעצט דארפסט שוין נישט ליינען דו ביסט א גוט אין א גוטן פלאץ אוי גיט פירעם גיט פירעם גיט פירעם אוי גיט פירעם גיט פירעם גיט פירעם מען מוז זיך אויסארבעטן די מדות טובות מען וויל זיך קענען מבטל זיין נישט זיין דזשעלעס נישט זיין, גליסטו נישט, די אלע זאכן, איף יו פיור וויט יוסעלף און די גלייב אז אמת'דיגע די אייבערשטער די געט דיך אלעס, דעמאלטס איז נישט דא קיין שום דזשעלעסי, ס'איז נישט דא קיין שום גליסטענישן, ווייל דער אייבערשטער געט מיך אלעס וואס איך דארף האבן, במילא וואס, ווי, ווען, און איינמאל די ריעלייז דאס, יא, איינמאל די ביסט ריעלייז אז די ביסט אין א גוטן פלאץ, און יעדער איינער ריעלייז דעמאלטס, ביסטו, דאס איז שוין, דאס איז שוין גאולה, זאגט ער, עיין בן דוד בא אשר תסר הקינה, זאגט ער, שער קדושה רבי חיים וויטאל, חלק ב', שלב ד', עיין בנדא ובאר, משיח קומט בשעת שתצר הקנאה, ווען די קנאה פון מענטשן, ווען מענטשן זענען הערן אויף צו זיין דזשעלעס, מענטשן פארגינען איינעם דעם צווייטן, איז מ א אלעס גוט, כמו שכתוב ווי עס שטייט אפרים לא יקנא את יהודה, די מאמענט אפרים איז נישט מקנא יהודה, איז דאך שוין גאולה, איז דאך שוין דא אחדות דא, ולא עוד אלא כי אפילו מלאכים מרים נפלו מקדושתן של זה, מען האט געזען די גרעסטע מלאכים זענען געפאלן פון די העכסטע מדריגות, דורך דעם, כמו שאמרנו בפרק ר' אליעזר על סמך מ ש הגדול מן השרפים וואס איז געווען דער העכסטער פון די שרפים שאין להם רק שש כנפיים, די שרפים האבן וויפיל? זעקס פליגלעך, והי' היה לו שתים עשרה כנפיים, און ער האט געהאט צוועלף כנפיים, די סמך מ ונעקם מן הקדושה, און ער איז געווארן אויסגערייצט פון קדושה בשביל קענישט על אדם, ווייל ער האט מקנא געווען אויף די מענטשן. וכהנה אפילו מאז וזוהר נידון בין העולם עד שנזכרני בעודם איה וכל מי שיש בו קנאת סמוית אויף מרכיבים, א מענטש וואס איז נאך אלץ סטאק מיט זיין דזשעלעסי וואס געשענט איז אז ער עסט זיך אליינס אויף און ער ווערט פארפאלגט, ולכן ראוי לאדם להיות בחלקו שמח,

און פון דעסט וועגן האבן זיי זיך געפרייט מיט זייער חלק, און זיי האבן געהארעוועט אין תורה, האבן געזאגט די הייליגע חידה, די חידה ענדיגט זיך די פאר ווערטער, ויתן אל לבו, ויתן אל לבו, ער זאל, ער זאל, ער זאל פעיען אטענשאן, ער זאל זיין מיינדפול, טעיק א דיעפ ברעט אין, ויתן אל לבו, אז וואס? דו מיינסט, וואס גליסטו דא?

והעיקר היא, די עכטע עיקר איז די עטערנעל לייף, עולם הבא, עולם האמת, ממילא אלל יו גאטע דא איז ויבטח בהשם, זאלסט גלייבן און האבן בטחון אמונה אין דעם אייבערשטן, ביסטו קאמפליטלי גוט סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענע וועלט, ברוך השם לעולם מן העולם, אמן ו אמן! גוט פורים! גוט פורים! גוט פורים!